Khale tun chuma kan thlir leh tur chu Mami Shop World chungchangah hianin viral a rawn awm a, hei hi Tuesday Nightmare hianin thu post a rawn nei a, chu chu kan chhiar ang a, hemi kan chhiar zawhah hianin video Mami Shop World lampang hi kan thlir ho leh dawn nia. Warning. He nu hi hria kan awm chuan mipuite kan lo fimkhur thei dawn nia aw. Amah hi Facebook ah Mami Sopual tiin a indah thin a, amah hi Burma atanga rawn chhuk niin Burma atangin cosmetic duplicate tak tak zuar thin a, Dilver Boy chhawr thin, pakhat Ricky a, ram rikawna cheng khan a sawi dan phei chuan a bungraw expire tawh pawh expire lo angin a date dang a bel hnan thin a ni. Tin amah hi dan kala cosmetic a sum dawng License pakhat mah nei lo a ni nghe nghe a. Ti hian cosmetic mak tak tak, enge a nih pawh hriat lo. Burma product kha Mizoramah rawn la lutin ti khan tha tak ni awm a post kualin to tak takin a hralh ta mai thin a ni. Cosmetic lei thin tan expire date pel thleng thleng a mi hring hriselna khawih pawi thei thil zuar thin a nih vang hian Mami Soap World lakah hian kan lo fimkhur theuh dawn nia. Mami Soap World chungchang ka rawn post ah khan Thil nihna dik tak ka rawn post kha a nia. Ama ual lamah hei Mizoramah a pian ngeiina a birth certificate a rawn post chhuah bakah tun lawk khan min rawn be nghe nghe a ni. Ka sawi duh chu, ka post hmasa ah khan Mizoramah a piang lo ka ti lova, Burma ram atanga rawn chhuk ka ti a, tun hma a Burma ram a awm char char thin ni si. Mizoram birth certificate a neih dan hi chu ka hre bik lo, Mizoramah chuan a lo piang ve chu a ni mahna. Kei chuan ka hriat chin bar maram atanga rawn chhuh a nih zia ka rawn post. Chu chu a nih dan a ni reng bawk a, amah ngei pawh in va zawt thei ang. Amah hrim hrim hi a mimalah huanna tur ka nei lo va, a mah erawh chu Burma atangin bungrua mak tak tak, eng nge tih pawh hriat chian loh, license engmah nei a bungrua la lut thinin a customer thenkhat phei chu product expire tawh pe thin a ni a, a delivery boy ni tawh thin mi pahnih ngeiin an sawi bakah a customer thenkhat ngei ngei pawh Doctor pan phah hial an awm tawh a ni. Inbox lamah a customer thenkhat min rawn be pawp tu pawh an awm nual e. Ka thil post avang khan amah Mummy Shop ualh neitu hian tunah khan min lo be zo chiah a, a staff te leh a delivery boy te tunah hian an thinrim hle thu a rawn sawi a. Amaherawh chu amah pawh ka lo hrilh kha. An thinrim viau nih chuan FIR thei lut mai rawh se. Product him lo leh expire tawh kha mipuiah supply tawh lo se la. Tichuan kan fel a ni mai. Hei, Doctor pan phah hial te an awm. A hlauhawm lutuk a lo mawle. Mipui tan a him lo, nasa viau nia ka hriat avanga post rawn siam mai ka ni a. Facebook lama mipui thenkhat te bawkin lo khawngaihin a post tu keimah hial hial mi eizawnna tichhia misual lutuka min rawn chhuah tawk an awm nuk mai a, mak ka ti hle mai. Hetiang a inti zelh dawn anih chuan in him zawhna tur ni a kan hriat ah pawh tu man post an siam ngam tawh lo vang. A IG live na ah a license ni awm tak a rawn tar lang ani awm a, heng a damdawi product ho zawrh chhuahna license ani lo. Eng dawr pawh siam dawn chuan IMC ah license an la thin kha a license kha tuna chhul chhuahna damdawi hlawm tak a pek chhuah te ho hi a huam lo hrim hrim. Cosmetic zuar thin kan ni a, Skin care zuar thin kan ni a, Drug Licence a ngai lo te a ti a. Skin care bakah chhulthuana leh Skin care damdawi ei chi hrang hrang a zawrh tel khan Drugs Licence tel lo chuan dan kal a ni. A hre lo nge ni a la tawng huai ngam hle mai tiin thu a rawn post a. Tikhan Tuesday Nightmare ina post a rawn siam chu kan han chhiar chhuak a, Tichuan, Mami Sapualina a rawn chhanlen a video kha kan en leng a, a tul dan zirin sawi hona kan nei leh dawn a ni aw. Chibai u le, mi kan nghak lawk ang aw.
Tlem kan kat lawk nge aw.
Uh, Tuesday night Mary khan milo post nasa a hei ka birth certificate India mi le sa ka nei zia ni mo India mi le sa ka nei na birth certificate a oma other kim kan nei po ka ni oh hei hei hi kan birth certificate karama ka om zia ani a chuan license pakhat ma a nei lo min tia te kha hei dawr lai sense kan nei vek a ni maw chhungkua ten mahni chhungkua in kan tang rual a engkim felfai deuh in kan kal ve a ni maw dawr lai sense kan nei a chuan dun hi cosmetic leh skin care kan zuar a cherna te ngona te hi incheina tel vek a ni incheina zuar te chuan collagen te ngona te cherna te an zuar vek a ni kan hre vek anga tiang kha thil awmzia a ni a chuan Tuesday Nightmare-ina a post ah khanin kan hnathawkte bang tawhte pahnih khan an rawn tawng chhuak a, an rawn tawng chhuahna ah khanin pakhatin a product te kan hriat a, expiry kan kan bel thin a tih ah khanin evidence a awm vek a, khawlna pawh kan nei vek a ni, hei hi live a ni a, a dawt te te in kan rawn che dawn kan tih kha hemi product hi face mask a ni a, thai chhuak maw za thum sawm riat a kan zawrh kha. Kan hral thei em em a, customer te tana an mamawh reng avangin dawrah kan dah reng a, kan hung reng bawk a ni. Tah hian hmuh angin ka lo hmuh chiang ang che aw. Milo hawng lutuk tawh e aw. Hei hmuh ang hian maw hei hi a pink a ni a, chuan hei a in ang ve ve hi. Chu chu hetah hianin enge danglamna tih chuan a in ang ve ve. Hetah hian expiry date hi. An ti dik lo. In ang ve ve tho si. Tah hian expiry date a awm vek a ni. Tu pawn rawn check se. Police pawn a tu pawn rawn kal se. Tah hian a in ziak vek a ni. Heta a kawm a, a dik lo avang khanin customer ten an hre thiam lo palh ang. A dik lo e mai kan tia kan hriat a. Enteo expiry kan bel a ti te kha kan hnathawk hlui pa in ka sawi lo khang kha a ti. A a sawi belh nge ka hre lo a. Chu chu hetah hian hei expiry ah pawh ni se hei hi a dik a, a pin hi. Hemi hi a dik lo na kha company tanga an ti dik lo a kha kan hriat a ni maw tiang kha a ni a hemi pahnih hi. Chu chu thil awmzia a ni a, hmang tawh te pawn chhiatpuina an nei lo a ni. Kha kha ka rawn sawi duh bawk a. Chuan cherna ka zawrah khanin kawah ah a kal a, kan thau a te pawh a paih ta a. Kan thatpui em em a, a thenah chuanin thawk nghal te awm lo ve thin a ni. Hemi chernaah pawh hian expiry a zo a, a zo a pawh hman leh theih maw, ei leh theih chi a ni a kan ti a ni. Khatah khanin hei hi vawiin a thi tur a ni a, a la zo lo tihna a nih chu hetah pawh hian hemi chernaah pawh hianin video-ah kan sawi chiang bawk a ni. He chernaah pawh hian sawi tawh angin. Damdawi zuar kan ni lo a, drugs license i nei em te kha min rawn tia kan in bia a ni, Tuesday night Mary nen pawh ni se. Mahse keimahni ah chuan damdawi zuar kan ni lo a, kan neihna chhan tur a awm lo a, skin care kan zuar a, dawr license kan nei a, hei hi a tawp em em mai a ni, dawr license kan nei ah hian maw? Dawr license kan nei ah hian chuanin a thawktu hlui te engatinge kan banna chhan tih ah chuanin, Phone te kan lei sak a, theihtawp kan chhuah sak a, customer te ni ni tin in complain an thin chhe lutuk ai ti ai lam maw? Khami bial tu te kan customer te pawn in la hre mai thei te ve deuh thin chhe ve deuh te kan ti thin kha khang te kha an ni a chuan pakhat pawh kha Ricky an tih te pawh kha ni se sawi tur kan ban chhan a awm vek a ni warning i pek ngai leh pek ngai lo ten awm a thawk tu te ah pawh kan customer te tan hian Hnathawk te an fel loh chuanin ka tan tingaihna a awm lo. Ka chhawr reng chuanin tingaihna a awm lo. Customer te tan a hahthlak a, buaithlak ve a, tiang te te kha a awm ve. Sawi tur tam tak a awm a nih chu. Evidence nen kim chang deuhin engkim kan neih a, chuanin kan thil zawrh expiry an zuar a nia nga, chuti kha ti tia te pawh ni se. Kan lo pack palh eng emaw ni angah te pawh lo awm palh ta se. Khangah te pawh an complain a, product a tam a. Kan lo hriat loh palh eng eng emawni te a lo awm thei a ni. Khangah khanin ih complain theiin kan dah a, engkim ah maw tiang te te kha chuanin Thailand product, Korea product tiang te kha kan zuar reng a, Burma product ang ten chuan Burma buai ah hian buai suh u, tah ka ram ah ka awm a, tah birth certificate ka nei ka tih kha maw ih kan nei a, civil ah ka piang a, ka pa thian zawl khua a nei a maw tiang te te kha thil hi a awm ve chhanna kan nei thin a. Social media min chhawlna zawng zawng hi chu ka hrethiam a ni. Mahse kha chu hmel nena engtin nge caption a dah nizan khan nizan lamah khanin Warning, he nu hi bum hmang a ni, mipa te kha fimkhur rawh u, rawn ti ringawt a. Tunah chuanin tunah chuanin caption te pawh kha a ti dang leh a. Kha he te kha chuan thil zuarah pawh nise tan bik nei leh tan lo bik neia mi tih hming chhiat hmeichhia ni bawk. Mahni Mizo pui hmeichhia ina Mizo mahni Mizo pui maw pui hmei pui hmeichhia tianga in tih hming chhiat chak lutuk avanga tianga post darh hi keiniah source a awm vek a ni. Customer te ah pawh engti khawpin min sawi chhe mahse source awm se keimahni ah pawh order hrim hrim keimah pawh ni se ka la thin a. A hnu ah a hnu zawng zawng ah hnathawk ten awm vek a ni. Hnathawk te nen. An track rawn hman hi Copyright a awm ang tik a hlau hle mai. Engtin nge an deal? Customer te an lo ti tha lo nge? Product chungchang expiry ah pawh enge enge awm zia tih kha min hrilh loh chuang ka hre lo a ni.
Community ah post. Community ah a post aw. A thinrim viau a ni. Tuna a lan dan hi chan maw? a thin rim tawk thei lo nge hmm a thin rim viau ni awm tak a ni.
number four zuar kan ni lova a an ni tan pawn thil tha lo deliver thin mi bum hmanga mi zawng zawng hmai leh taksa tichhe thei tur khawpa sum dawn na hnathawk thin angan kan zah awm na awm tawh lo nih chu tuna facebook ah te pawh min thu alang mi tam takin pawi ka ti lo ka tuar thei in hre vek a chhang let ngai lo cheu pawi ka ti lo mahse Tuesday nai me ring khatia min ti kha chu mo ka khura ka tha te ka ril ru an ali tuk ani a chan chu kei ni a tuna pon kan thu soi ang zong zong kha source kan nei vek ani kan nei ang tukin kan um mai mai lai khatia min ti kha mo Enga ti nge ka ti? A thawktu te ah pawh khanin kan ban chhan hei, a thawktu ten an hre vek. Ho tap chu tap mi. A thawktu te pawn an hre chiang vek a, chuvangin a chhan chu khawi ah pawh ni se a mil lo tu leh hmangaih tu, hmangaih lo tu maw? Hawtu leh ngaihtu, ṭantu duh pawn kan nei vek ang. Chuvangin, nangmahni zawng zawng thirtute pawh ni se, in duh ang zawngin in ngaihsang ang zawng ten ka lo awm lo te pawh a ni thei a. Tiangah hianin kan perfect thei lo nih chu keimahniah pawh ni se, customer teah pawh. Tih dik lo tam tak kan nei ang, keimahniah pawh kan lo hah message te hi Zariat Chuang te nia, mahni chuan a hahthlak a, mahniin a tih vek a, harsatna awm chuan mahni a ti a, customer te nena in deal ka duh a ni, tunhnai phei chu hnathawk pawh kan la tawh lo va, keimahan ka ti vek a, dawr tihfai te engkim hnathawk ho ina an tih ang kha ka ti vek a ni, khang kha nuam ka ti a, a chhan chu hnathawk tam tak kan lo nei thin kha, kan hnathawk hlui te pawh khan ti khan min tih kha. Chuvangin, i tiang kha tawng ka duh tawh lo nih chu a then chu a thawntute, deliver tute, a neitute nena in hmelmah tura siam tiang hnathawkte pawh an awm. Khang kha inzir leh warning in pek in awmzia a awm lo a, kan chawlhtirte pawh an awm a ni. Tiang te te kha awm thil awmzia chu maw nge kan sawi hmaih awm em?
tikhan kan duh tawk ang a tuesday night match ri khanin post a rawn siam a che chu mami shop world hian video siam in chhan let na te a rawn nei a tichuan viewer te khan eng nge ni kan hmuh dan kan ngaih dan te kha comment section ah te kan comment leh liam liam dawn e tih kha ka rawn sawi leh ni ta se la khami zawng kha tun atana kan video en leh theih ni leh rawh se.